Yn y fideo yma nawr, ni'n mynd i fod yn edrych ar sut i ddarganfod gwrthdro matrics 3 wrth 3. Os ni'n meddwl amdano matrics 2 wrth 2, ni'n gwybod fod y camau sydd angen wneud eitha syml. Mae ni'n gweithio mas y determinant, addasu'r matrics ychydig, a wedyn mae gyda ni'r gwrthdro matrics. Ond mae gwrthdro matrics 3 wrth 3 gyda bach fwy o waith i wneud ac felly mae 500 angen ei dilyn er mwyn darganfod y gwrthdro. Y cam cyntaf bydd darganfod y determinant. Os mae'r determinant yn hafl i 0, dydyn ni ddim yn gallu darganfod y gwrthdro matrix, ac felly mae hwn yn rhoi cyfle ni i stopo cyn bod ni'n mynd rhy bell. Ond pe bai'r matrics wedyn ddim gyda determinant sy'n haflu 0, ni'n gallu darganfod y gwrthdro. Yna, ni'n mynd i darganfod matrix minor pob elfen. So byddai'n angen mynd i'r elfennau, gweithio allan beth yw minor pob elfen, ac yna roi nhw mewn matrix gyda'i gilydd.

y matrics o minors, gan ddefnyddio'r alternating signs fan hyn, a ni'n galw hwn yn y matrics cofactors. Yna, ni'n mynd i trawsddodi y matrics yma, a bydd hwn yn rhoi'r matrics atgydiol. A mae hwn yn bwysig achos weithiau bydd nhw'n gofyn i chi ddarganfod y matrics atgydiol. Ac yna'r cam olaf bydd darganfod gwrthro A, sef 1 dros y determinant lluosi gyda'r matrics atgydiol. Felly dyma yw'r pimp cam, a bydd ni'n mynd dros rai nawr yn ofalus wrth ddarganfod gwrthro matrix. Felly fan hyn nawr mae gyda ni matrix A, a mae rhaid i ni ddarganfod gwrthro'r matrix A yma. Felly, y cam cyntaf, fan hyn, bydd darganfod y determinant. So i ddarganfod y determinant, dwi angen mynd i'r elfen cynta sydd yn y res cynta, sef 1. A dwi'n nawr mynd i ddarganfod determinant o'r maina. So mae'n gryfu 4, 1, minus 1, 0. Nes yn awr dwi'n mynd i fynd ar 3 fan hyn, ond mae angen hwn fod yn minus 3 achos cofiwch y reolau alternating signs,

minus 1. Felly fan hyn nawr, determinant A yw minus 1. Mae'r matrix yn un anhanod, ac felly tic, ni'n gallu mynd ati i ddirganfod gwrthdro ar gyfer y matrix yma. Felly nesaf nawr, ni'n mynd i fynd ati i ddirganfod y matrix o'r minor pob elfen. So i ddechrau, na i copio y matrix fan hyn. A na galw fe yn M a minor. A bydd hwn yn mynd i fod yn matrix eitha fawr i ddechrau. So, os dwi'n dechrau gyda'r elfen 1 fan hyn, beth sydd ar ôl yw 4, 1, minus 1, 0. Os dwi'n mynd i'r 3 fan hyn, bydd gen i

Ac felly, hwn wedyn oedd cam 3, sef darganfod y matrix cofactors, gan ddefnyddio'r rheolau of alternating signs. Yn y cam 4, ni'n mynd i ddarganfod y matrix atgydiol, A i wneud hwn, Ni'n mynd i mynd ar matrix C o'r cofactors a ni'n mynd i ddarganfod y trawstlodyn ar gyfer hwn. So dwi'n mynd i cyfnewid pob res gyda'r colofn. So bydd y colofn cyntaf nawr yw'r elfennau sydd yn y res cyntaf fan hyn. So 1, 2, minus 8. Yna, yr ail Colofn, bydd yr ail res, sy'n mynd i fod yn minus 1, minus 2, 7, ac yna'r colofn olaf bydd y trydydd res fan hyn, sef minus 1, minus 1, 4. Ac felly nawr ni'n mynd i wneud y cam olaf

8 minus 7 minus 4. Ac felly nawr ni wedi darganfod y gwrthdro ar gyfer y matrix yma yn dibynnu ar beth oedd yr determinant ni'n gallu gadael efe tu fas o'r ffracsiwn neu ni'n gallu mynd efe mewn. Mae'r minus 1 fan hyn yn neis i fe mewn, felly mae'r ateb ni'n cael allan yn neis. Felly wrth edrych am beth yw gwrthdraw matrics, mae'n bwysig bod ni'n dilyn y pimp cam y man ofalus a dilyn y reolau ni'n gwybod wrth edrych am y gwrthdraw.